Illum se naqra storja tal-kittieb Alex Mizzi, meħuda mill-ktieb ta' novelli jismu Sbiħ il-Ħadd. Alex Mizzi kiteb diġà ktieb ieħor ta' novelli u ħareġ ukoll rumanz. L-istorja li għażilt illum jisimha Clint l-Ispice Girls ta' Alex Mizzi. X'ilu li konna erba' ġuvintur bla ras minn Ħal Tarxien? Jiena, Jason il-Buġi, Clint l-Ispice Girls u Joey l-Gandhi. Dejjem niġru flimkien, daqqa r-Rainbows, daqqa l-Gabbana ta' Raħal Ġdid, u laqqa' l-każin tan-Nazzjonalisti ta' ħdejn l-erwieħ, fejn kellu l-Bar Clifton, ħabib tagħna ieħor. Konna mmorru hemm minħabba fih għax kien jagħti ħafna appetizers u għal xejn iżjed. Bejnietna. Ma nafx kif kien ħa l-bar tal-każin tal-PN, daqskemm kienu Labour dawk, Min qal li kienu daru u min qal li n-nies għall-flus jagħmlu kollox. Imma naħseb li iktar it-tieni kien għax meta tela' Alfred Sant lil Clifton rahu jiġri ġo karozza ixejjer il-bandiera tal-Labour. U l-bar tal-każin ħaduhulu għax sabulu xi klawsola fil-kuntratt li qalulu li kien kiser. Imbagħad, skont ma kienu qalu, missieru kien mar ikellimlu 'l xi ħadd u kien daħal jaħdem security l-isptar. U aħna ma rsaqniex aktar lejn dak il-każin. Għamilna ħabta konna ninżlu l-pjazza ta' Raħal Ġdid u naqbdu karozza tal-linja li tkun sejra Birżebbuġa jew Marsaxlokk, Jew meta nitħajru mmorru Wied il-Għajn naqbduha minn ħdej is-sorijiet ta' Saint Joseph. Imbagħad l-Erbgħa li aħna ġirja biex naraw insibux sit vojt kull wieħed u ninxteħtu ħdejn it-tieqa b'imħatra biex naraw l-ewwel tfajla li titla' Ħdejn min tpoġġi? L-aktar li kienu jgħabbu kienu l-Buġi u Clint. Jien u l-Gandhi ma tantx konna ffortunati. Tal-Gandhi nifhimha għax kien niexef f'għewda, iswed tuta u ikrah pesti. Imma jien ma jidhirlix li kont daqshekk ħażin. Tgħidx kemm konna nlaqtu bottina u l-Gandhi mingħand iż-żewġ killers ta' magħna. u aħna nieħdu ġo fina. Darba minnhom, minn ħdejn Saint Joseph telgħet soru xiħa li poġġiet ħdejja. U tistgħu taħsbu x'għamluli? Tajba Richard! qal Richard Gere kien qed jgħidu. Abba fl-aħħar, fejn ħa toħodha llejla Rich? U jien bi msarni f'saqajja, nistenna li jissoru ta' ħdejja sa fl-aħħar kienet se tinduna li kienu qed jgħidu għalina. Darba minnhom, ma nafx kif, mort ngħid lil ommi b'dil-logħba. Dak għax lilek it-tfajliet jaraw gustus! u ma jpoġġux ħdejk biex ma jagħmluhiex ovvja. Kienet ippruvat tagħmilli l-kuraġġ ommi. Inti ipprova oqgħod dejjem fuq quddiem, għax it-tfajliet speċjalment jekk ikunu weħedhom ma jħobbux jidħlu 'l ġewwa. U jien għal darba fettilli nisma' minn ommi. Konna qed nistennew fuq l-istejx ta' quddiem il-knisja ta' Raħal Ġdid. Il-minutieri tad-deheb fuq il-wiċċ iswed tal-arloġġ tal-knisja kienu jimmarkaw il-ħdax u nofs se jdoqqu. Is-sajf kien dieħel ġmielu, u x-xemx kienet ikkargat sew. L-ewwel karozza li ġiet kienet ta' Marsaxlokk. Nitilgħu? Nitilgħu! Min jitla' l-aħħar iħallas! Tlajt wara Clint. Il-karozza kienet kważi battala. Hu qagħad fuq l-ewwel sit ħdejn l-istaffa. Clint kien qiegħed fuq is-sit ta' warajja, il-buġi fuq is-sit tan-naħa l-oħra ta' Clint, u l-Gandhi, li tela' l-aħħar u li kellu jħallas, Wara xebgħa kliem ħażin għad warajhom. Komplew tilgħin in-nies. Ħdejn Clint poġġa raġel b'uniformi ta' messaġġier b'envelope kannella f'idu. Ħdejn il-bugi poġġiet waħda għandha naqra żmien, waqt li ħdejja baqa' vojt. Ħdejn il-Gandhi ma kien hemm ħadd lanqas. Ejja. Minn hawn sa Marsaxlokk kollu tiegħi. Forsi fl-aħħar imiss darba lili u titla' xi waħda u rrajt ħdejja. Rasi bdejt indawwarha qisni għarnuq. Kull darba li nqarrbu lejn xi stage ħa nara min kien hemm fuqu jistenna. Quddiem il-Palace tela' ġuvni u baqa' dieħel fuq wara. Ħin minnhom ġie l-Gandhi ħdejja. X'ġej tagħmel? U ejja mhux xorta? Ħallik minn xorta. Ejja mur fejn kont għax illum lili jmiss ngħabbi. Clint minn warajja beda jiskossjali id-dar tas-sid u l-buġi beda jagħmel il-ħsejjes b'ħalqu. Issa tgħabbi xi xkora ramel imma fil-lvant ta' missierek. Bqajna sejrin, ħal ta' rxien, tal-barrani, xejn. Il-karozza tal-linja baqgħet għaddejja dritt. Konna qed inqarbu lejn Bir id-Deheb u ħassejt il-karozza tnaqqas. Inħares lejn l-istage li kulma jmur beda joqrob lejna u qalbi għamlet tikk. Fuq l-istage stajt nara mara anzjana, ħoxna, xagħarha abjad qotna miġbur toppu kollu bżiebes, liebsa libsa ħadra l-kulur mitfi u bil-kmiem qosra. Kellha fardal marbut ma' għadda u par dirgħajn daqs dinja li b'wieħed minnhom bdiet tagħmel is-sinjal lix-xufier biex jieqaf, avolja x-xufier kien tista' tgħid ġa waqaf għal kollox. Magħha kellha żewġt ixkejjer kbar bojod qishom b'xi gaġeġ fihom u bi xkilla daqs dinja. b'saqajha mgħawġin resqet ċaqlembuta lejn l-istaffa. Għal Marsaxlokk din? Ejwa Mari, itla! X'titla? L-ewwel b'ħafna tqanżieħ telet fuq l-ewwel tarġa tal-istaffa u poġġiet il-bixkilla sa fejn tawha jdejha. Imbagħad bdiet tipprova ttella' l-ixkejjer. Imma l-ixkejjer ma bdewx jgħaddulha t-tnejn f'daqqa. Telqet waħda mill-ixkejjer fit-triq u tellet l-oħra. Imbagħad reġgħet niżlet bi tbatija biex iġġib l-ixkora li kienet ħalliet warajha. Is-sħana fil-karozza kompliet tikkarga u kulħadd beda jiftaħ it-twieqi aktar. Irewwaħ b'xi karta jew maktur u jgorr. Ejja ħa mmorru hi! Din minn fejn inqalgħet? Ressaqli weħda l-bixkilla jimpurta? Clint ressaq spallejh 'il quddiem u ħares la ġenba lejn il-buġi. Naħseb sewwa qal Richard li ħa jgħabbi llum. U hekk kien. Għax ix-xiħa ħarġet il-flus mill-but tal-fardal, ħallset lix-xufier, dak ta l-biljett u mingħajr ma ta ċans tpoġġi, beda jsuq. Bl-iskoss li ħadet il-karozza, ix-xiħa kienet se taqa', u għalhekk kienet pronta pronta ntelqet kemm kellha saħħa għal fuq is-sit fejn kien hemm jien. qabel ma tispiċċa tmur għal wiċċha b'kollox. Lili kienet għodda f'ġitni maħġieġa, imma hi l-ikbar ħsieb. Raddet is-salib u ntefgħet hemm qisu s-sid kollu tagħha. Tistgħu taħsbu sħabi x'għors għamlu bija? Rajtux waħda abbar Richard? Min jistenna jithenna. Dik ma ġġibekx fl-inkwiet riċċ. Sewwa kien jgħid li jħobbhom kbar. Dik bl-eau de cologne tinħasel ta'. Daħq u ċċaċrar bija t-triq kollu, u jien hemm naqla' ġo fija u ma nista' ngħid xejn. Kultant nitbissem waħda ta' parsi qed neħodha ċajta, imma minn ġewwa kont maħruq waħda tajba. Imma dak kien għadu mhu xejn. X'ħin il-karozza waqfet fil-venda ta' Marsaxlokk, kulħadd qam biex jinżel, imma x-xiħa ta' maġenbi ma ċċaqalqitx. Fl-aħħar, x'ħin niżel kulħadd, qamet bil-mod. Jien kelli nistenna għax ma ħallitlix minn fejn ngħaddi. Inxteħtet quddiem l-istaffa u bdiet tiġbor ħwejjiġha. U jien wieqaf warajha. B'fid waħda qabdet waħda mill-ixkejjer bojod li kellha u bl-oħra refgħet it-tieni waħda. Kien baqa' l-bixkilla li issa stajt nara li kien fiha xi ftit boroż kappar, żewġ vażetti b'għasal tal-pickles u xi naqra merqtux jew x'inhu. Ħin minnhom dix-xieħa ddur fuqi. Meta jmillix pjaċir għal rewħ mingħandek mejjet tagħini nagħa? M'hemm x'tagħmel. Tini xkora. Le, le, le, le, aqbad il-bixkille! Minn hawn jew minn hemm irnexxielha tinżel bi xkora f'id u oħra fl-oħra u jien ninżel warajha bil-bixkilla. Tistgħu taħsbu x'kien inżilt minn fuq l-istaffa x'sibt jilqagħni? It-tliet sħabi daru nofs ċirku jistennewni nieżel u x'ħin tfaċċajt, Bdew iċapċpu kemm jifilħu, jgħajtu, jidħqu u jgħadduni biż-żmien. Ma nafx x'kien jonqoshom jgħiduli. Aqtgħuha naqra iskonboloh! Ma kinitx kelma. Ix-xiħa baqgħet friska bħal ħassa qisu mhu qed jiġri xejn. Waqfet u daret nofsha lejja Tistennieni inti għall-bixkilla? Itleq hemm Alert, ħej, issa nirranġa! Imma minkejja l-imġieba ta' sħabi dakinhar u ma nafx kif, fett illi rrid nagħmilha tas-Samaritan it-tajjeb. Erħilha nan ħa wassalilek jien. Int 'il bogħod toqgħod? Le, mhux b'hekk, hawnhekk ħdejja l-Gazin. Il-Bambini Kewn jafulek, mele? Min inzerta x-xatt ta' Marsaxlokk dakinhar, seta' jara purċissjoni mhux tas-soltu. Xieħat għandel żewġ kejjer bojod fuq quddiem, ġuvni b'bixkilla daqsiex warajha, u warajh tliet ġuvintur oħra, jiddieħku, jiċċaċraw u jgħaddu ż-żmien. Ħin minnhom sħabi qasmu t-triq, imma baqgħu jsegwuni miexi wara x-xiħa. Iż-żuffjett ma qata' xejn. Ftit wara, ix-xiħa dawret wiċċha lejja. Wasalna tu! qaltli waqt li għolliet kemm kemm idha l-leminija, mgħobbija kif kienet b'waħda mill-ixkejjel li kienet qed iżżomm. biex turini liema kien il-bieb. Bilqiegħda fuq il-bankina kien hemm tfajla il-ġmiel tagħha, xagħarha iswed twil u għajnejha kbar suwed, liebsa ġins u topp u li xħin ratna ġejjin qamet bilwieqfa u resqet lejn il-bieb tax-xieħa. Ew, x'inti tagħmel hew barra disħuna? Qed nistenniek, nan, ħa mmur għax-xogħol. Ċemplet ummi u qaltlek ħed tkun hawn għal xi l-ħamsa. Mur, binti, mela, kun imbierka! Tlaqt. X'ħin ratni nħares lejha, it-tfajla tatni nofs tbissima u baqgħet sejra. Idħol, ibni, idħol, ħa nagħmillek xi ħuġa friska, Le, Nann, ma rrid xejn. Ħa mmur, għax sħabi qed jistennewni. Ħo, burża koppur, mela. Le, taqla' xejn, ħa mmur. Għisa, ħo, għal ruħ il-mejtin kullu li għandek, ibni. Qsamt it-triq għal ħdejn sħabi. Stennejt li se jerġgħu jibdew jaqbdu miegħi. Imma donnhom li moħħhom kien qaleb għal fuq xi ħaġa oħra. Dik it-tifla min kienet? Men? X'tifla dik, ras? Naħseb ix-xiħa tiġi nannitha. X'jisimha? U jien naf? Allura ma staqsejthiex balalu, tifla bħal dik? Għax x'ħin kont se nsaqsiha, telqet. Ara vera bla demtha biex ħallejtha titlaq hekk! Hawn fuq marret, kompla Clint. Hawn, f'ħanut naqra 'l fuq, għax rajnieha. Tlaqna 'l warajha. Tlaqna! Il-Mermaid's Cave kien jidher bar antik ħafna, b'kamra quddiem u oħra fuq wara, u li issa kienu dawruh fi speċi ta' restorant. Barra kellu erba' mwejjed tal-metall miżbugħin ħomor li madwarhom kien hemm xi turisti jixorbu l-lager u jieklu xi ħobża biż-żejt jew xi plattina ċips. Nidħlu ġewwa jew noqogħdu barra? Ejja noqogħdu barra! Intom żgur li rajtuha dieħla hawn? Għax ma tidhirx ta? staqsejt jiena u nħares għal ġol-ħanut minn barra. Hija, hawn daħlet żgur! qal Clint. L-oħrajn qablu miegħu. Poġġejna bilqiegħda u wara ftit ħareġ ġuvni wiċċu kollu ponot b'karta u biro f'idu biex joħdilna l-ordni. Erba' lager, sieħbi! Wara ftit inħoss lil Gandhi jtini bis-sieq minn taħt il-mejda. Aqtagħha Gand! X'inhu jtik? Hemm mara fejna. Kienet ħarġet tnewwel żewġ platti b'xi ikel lil xi nies, żewġt imwejjed 'il bogħod minnha. Għidtilha, qalli Clint. Għax ngħidilha, ngħidilha. Naħseb hi li tnewwel l-ikel. Kienet fuq ġewwa, mela. Għalhekk ma kinitx tidher. Tridx taparsi nordnaw xi ħaġa x'nieklu ħa nġibuha 'l hawn. Qal lil Buġi, U xorta, x'ħa nġibu? Erba' ħobż biż-żejt? Min se jħallas? Mhux naqsmu, is-soltu, qalli Clint. Issa nħallas jien u mbagħad tuhomli. X'ħin ġiet bil-ħobż? Clint staqsi għax kien jisimha. Abigail, Għale? Għax dak, dak hawn, dak irid ikun jaf. Qalilha waqt li pponta sabgħu il-werrej lejja. Aq tagħha spajs! Tbissmet bla ma wriet jekk kinitx għarfitni. Kemm, hi? staqsa Clint. Issa ħalsu wara! Ma kontx naf x'ħobża kienet li kont qed niekol għax moħħi kien il-ħin kollu fuq Abigail. Imma kif ilsieni ma jtinix? Qisu jeħilli meta niġi għas-CUNO. Kelli ċans bħal dak biex naqbad magħha, jaħasra, naqbdilha fuq nannitha. Imma kif m'iniex kapaċi jien? Ma' n-nisa ma tridx toqgħod lura, qalli Clint. Il-Buġi qabel miegħu u Gandhi beda jagħti b'rasu biex juri li kien qed jaqbel ukoll. Lin-nisa trid turihom li int raġel u mhux li qisek qed tibża' minnhom. U hi, All right, Spice, qisek xi wieħed tifhem. Għax kien qabad itellagħhom li. Wara ftit li konna lestejna, għadda l-ġuvni tal-ponot minn ħdejna u waqaf biex jiġbor il-fliexken u t-tazzi vojta li kellna quddiemna. Clint qam bil-wieqfa. Tlaqt inħallas jien? Stennewni hawn! Aħna bqajna bilqiegħda nistennew, imma Clint ma kienx hemm li jerġa' jitfaċċa. Fl-aħħar, wara xi għaxar minuti, narawh ġej bi tbissima daqsiex fuq wiċċu. Kemm, Spice? U issa tuhomli! Lil dik insieha Rich. Dik min? Dik min? Aħna għal min ġejna hawn, mhux għal Abigail? U għala? Għax għarusa. Qalbi għamlet tikk. U fejn taf int? Għax naf! Bqajt inħares lejh bħal wieħed mhux qed jemmen. Qed ngħidlek jien! kompla jinsisti. U ejja Spice, mhux qed nemmnek ta! Lil min għarusa? Ara l-ieħor, issa billi ngħidlek il-Ċikku jew il-Peppu, mhux xorta għalik? Forsi nkun nafu. U minn daqshekk tafu żgur. Mela min hu? Clint jismu. Bqajt inħares lejh. Clint jgħidulu l-Spice Girls. Mhux int qatt tiċċassa? Saqsejtha biex toħroġ miegħi u qaltli iwa. Qalli bid-daħqa kollu ferħan. Int bis-serjetà qed tgħid? Mela. Dak il-ħin ħassejt fawra tiela' għal rasi. Waqaft għal sekonda jew tnejn. Imbagħad kulma beda jiġini f'ħalqi għedtulu. Ara vera ġakbin int ta! Ma kontx nistennieha minnek Spice! Ara vera m'intix raġel int! Ara lili ma tafnix iżjed ja! U qlajtlu l-litanija ma tispiċċa qatt. Mhux int qisek mejjet? Għax ma saqsejtix int? reġa' qalli biex ikompli jifqagħni. Għax ma tajtnix ċans! U dak il-ħin tant kont maħruq li qbadt il-kappar li tatni x-xiħa u waddabtulu. Clint qabżitlu u kien ġej għalija, imma żammewh il-buġi u l-gandi. Jieqbad t-triq u tlaq tliem f'dagħdija. Ilmaħt il-karozza tal-linja se taqbad ħierġa bil-mod mill-venda u ġrejt kemm flaħt biex nilħaqha. Wara dakinhar għamilt kważi l-isbaħ ġimgħa imsakkar ġewwa, nisma' d-diski u nilgħab il-video games. Ma ridtx naf b'ħadd. Ommi riedet bilfors tkun taf x'kelli. Imma bqajt ma tiliex. Malajr ħadtu l-parir tagħha biex noqgħod quddiem fuq tal-linja. Imbagħad darba minnhom ċempilli l-gandi. Ah, u int ħa tibqa' hemm ġew jew? Tilgħin sal-vibes illejla, ġej? Ħa jwassalna Missier il-Buġi, imbagħad lura nsibu 'l xi ħadd li jkun ġej 'l hawn u ninżlu miegħu. Fejn ikun hemm dak il-purċinell ma nersaqx jien. Kien jaf li 'l Abigail kont iffansjajtha? Ma missux għamilli hekk? Għall-Ispice Girls qed tgħid? Bħalissa mhux qed joħroġ magħna dak ta' għax qed joħroġ magħha. U dak kemm qed taħseb li se jdum magħha? Dak ma tafx kif inhu? Ma jsaddad ma' ħadd? Imbagħad, la jitlaqa' u ħroġ magħha kemm trid. Ara l-ieħor, Mela l-affarijiet hekk int? Mela jien ħa noqgħod qisni iblah nistenna biex niġbor dak li jarmi ħaddieħor? U ħallina Gandhi! Insomma, inti taf. Allura x'ħa tagħmel ġej? Issa nara. U ejja, kemm se ġġibha bi kbira, aqbad u ejja, nieħdu pjaċir. Ħa ngħidlek x'ħa nagħmlu. Jiena ħa nitla' magħkom, però, ħa ngħidlek minn issa, jekk xi darba jerġa' jibda joħroġ magħkom l-Ispice Girls, lili nsewni. Ħa navżakom minn issa. Imma fil-fatt ma kellix għalfejn ninkwieta, għax kontra kull mistenni, Clint ma' Abigail kien saddat. U saddat sew. Ġieli rajthom fuq l-istage jew jieħdu xi drink mal-gabbana, il-pjazza, imma jien kont indawwar wiċċi u nibqa' sejjer. Għalija, Clint kien spiċċa darba għal dejjem. Xi sentej jew tlieta wara xi ħadd kien qalli, il-Buġi għandu jkun, li Clint u Abigail kien se jkollhom tarbija. Ngħid is-sew, Dak il-ħin ħassejtni ngħir xi ftit, imma ma kontx għadni nagħti kas daqs qabel. Imbagħad, ftit wara żżewġu, invit ma kontx irċevejt. Mhux għax kont qed nistenna li ħa nirċievi taf, imma li kieku rċevejt kont inqatta' u f'elf biċċa, u la ntihom rigal U lanqas immur għat-tieġ, u naturalment mhux minħabba fija. Dal-memorji kollha reġgħu ġiewni meta dan l-aħħar kont qed inqalleb kexxun li għandi bir-ritratti, u ġie f'idejja ritratt tal-erba' li konna, jiena, il-Buġi, l-Ispajs Girls u l-Gandi, qegħdin nippużaw ħdej it-torri ta' Wied iż-Żurrieq. Ma nafx min kien ħadulna r-ritratt. Tbissima feġġet fuq wiċċi. Kien żmien sabiħ, u li ma jerġax jiġi. Hekk għedt. Qisu l-bieraħ, avolja għaddew kważi għoxrin sena. Lill-oħrajn ili ħafna ma narhom. Il-Gandhi, sa fejn naf jien, kien baqa' ġuvni. Il-Buġi separat. Jien miżżewweġ b'żewġt itfal. u Clint, Clint l-Ispice Girls, kien Romol. Romol xi ħames snin ilu. Kienet ħallietu bi tlett itfal għadhom żgħar. Kos.